Helo gyfeillion diolch am ymuno â fi heddi yy dwi'n mynd i roi y cyflwyniad sydyn nawr ar gefndir hanesyddol yy y ddrama ac am rannu sleidiau yy gyda chi. Felly yy dyma ni a fi yw yy Tudur Hallam athro'r Gymraeg yn adran y Gymraeg Prifysgol yy Abertawe yym ar y gwylod fynna fe welwch chi Saunders y dramodydd llên y llenor yy llyfyr dwi 'di sgwennu yy am y dramodedd a dyma fe fan hyn byddwn ni'n hen gyfarwydd bellach a gweld pobol yn cael eu cyfweld ar y teledu a llyfre wedi gosod yy yn hunan bwysig yn y cefndir yym felly os chi eisiau yy a darllen mwy am Saunders Lewis a wedyn ddewch chi o hyd i rai o'n syniadau yn y llyfr hwnnw. Reit te yym gadewch i ni ddechrau neu efallai newid y i i'r sleidiau fan hyn. Y peth cyntaf dwi eisiau dweud yw uh, drama a, ac nid cerdd yw, yw Siwan. Uh, darn o theatr. Mae'n llawn digwydd ond mae'r digwydd yn y geiriau. reit does dim raid i rywun glyddyfa ar draws y llwyfan yy i'r ddrama fod yn llawn digwydd mae'r digwydd yn y geirie hynny yw drama glasurol yw Siwan yy drama dan ddylanwad y theatr neo-glasurol Ffrainc uh, yn debyg efallai i ddramau Racine a'r egwyddor yma parle c'est agir llefaru mae'n weithredu dweud yw gwneud reit mae'r mae'r ddrama mae'r gwrthdaro mae'r tensiwn seicolegol ma' hynny yn y ddeialog. A drama am deimlo'n ynysig yw Siwan. Drama dwi am ddadle ar gyfer yy ar gyfer y cyfnod clo ei phroblem ar un olwg yw ei bod yn teimlo'n gaeth nawr mae'n gaeth yn llythrennol felly a yn yr ail act ond mae wastad wedi teimlo'n gaeth. Nawr yy heddi' dwi am sôn am y cefndir hanesyddol yn sydyn. Drama hanesyddol am berthynas y dywysoges Siwan, merch y Brenin John neu y y Brenin Ieuan a'i gŵr y tywysog Llywelyn Fawr. Reit felly i ni yn y drydydd ganrif ar ddeg Drama am bobol ydyw yn hytrach na drama am hanes Gwynedd yn y drydedd ganrif ar ddeg, medde'r hanesydd E. D. Carr, ond mae gwybod am y cefndir hanesyddol yn hanfodol i'n dealltwriaeth o'r ddrama. Ac felly sôn am y cefndir hwn y bydda i yn awr. Nawr ar ôl marw ei daid ei dad-cu Owain Gwynedd rheolwyd Tywysogaeth Gwynedd gan frodyr maeth tad Llywelyn a'i meibion. Rhannwyd y Dywysogaeth yn ôl y gyfraith Gymreig. Yn ôl cyfraith Hywel Dda pan oedd yy etifeddiaeth yn ca'l ei rhannu roedd hi'n ca'l ei rhannu'n deg rhwng y y meibion i gyd ac felly yn wahanol i'r drefn yn Lloeger dyma deyrnas o wain Gwynedd yn ca'l ei rhannu rhwng yy llawer iawn o bobol. Dechreuodd Llywelyn herio ei ewythr ac erbyn un dau dim dau roedd wedi ennill Gwynedd gyfan. Ar ôl marw'r Arglwydd Rhys o Ddeheubarth yn 1197 un un naw saith Llywelyn oedd y grymusaf y mwyaf grymus o'r tywysogion Cymreig. Nawr fel Mark Drakeford heddyw fydden ni'n dadle' wrth iddo lywodraethu dros Gymru roedd yn rhaid i Lywelyn ymwneud â llywodraethwr cymdogol mwy pwerus sef y brenin John brenin Lloeger nad oedd yn rhyw gymdogol iawn nawr dwi'n cael yn hemptio i ddweud rhywbeth am berthynas Cymru a Lloegr heddi ond uh, a dewn ni hynny am y tro mae'n digon o sôn am hynny ar y cyfryngau ar hyn o bryd. Yy 1210 bu'n rhaid iddo ildio i'r Brenin John gan ddal ei afel ar y rhan o Wynedd i'r gorllewin o Gonwy yn unig. Reit felly yn gyson felly roedd 'na wrthdaro rhwng Llywelyn a brenin Lloeger. Serch hynny yn 1212 a'r brenin benben ar fab y prif rym yn Ewrop dyma Lywelyn yn ail gipio'r tiroedd a gollodd. Felly gallwn ni ddweud taw drama am ryng berthynas Cymru, Lloegr ag Ewrop yw hon. Hynny yw, i ni heddi byddwn ni'n dweud yn byw yng nghysgod Llywelyn a Siwan o hyd. Yy dyma arfbais y Llywelyn arfbais y Gwynedd ac ar y map fan 'yn yym o 1917 yy y tiroedd yy melyn yw tiroedd teyrnas Gwynedd ac wedyn yn y llwyd y tiroedd yy y tywysogion eraill hynny a oedd yn deyrngar i Lywelyn ac felly fel y gwelwch chi yy ma' Llyw- bob pwrpas dywysog dros y rhan helaeth o Gymru. Nawr mlan a ni. Yn 1215 drwy gefnogi'r barwniaid yn Lloegr a, a rheini yn gwrthwynebu'r brenin daeth Llywelyn yn fwy grymus yn fwy grymus eto fyth gyda'r Magna Carta yn rhoi mwy nag un consesiwn i'r Cymro. a ma'r stori honno'n ca'l i hail-adrodd droeon pan fod 'na anghytuno mawr yn Lloeger ma' modd i'r yy prif lywodraethwr yng Nghymru ennill grym. Er enghraifft yy ym 1916 llywyddodd Llywelyn dros senedd Gymreig yn Aberteifi felly senedd yy i Gymru. yn il yn 1218 dyma gydnabod wedyn ei safle gan olynydd y Brenin John Harri'r Trydydd yng nghy- yng nghytundeb Caer Wrangon. Dwi'n dweud eto felly yn yw i ni heddi wrth weld uh, mor gymleth yw perthynas Cymru a Lloegr yn y cyfnod clo yma, i ni'n byw yng nghysgod yr hyn a gyflawnodd Llywelyn yn ei oes e. Nawr y siwan hanesyddol wel yn 1214 cyflwynwyd cyfle i Lywelyn briodi Siwan ar ôl iddo dalu gwrogaeth i'r brenin John ei thad. Nawr dyma drefn, drefniant gwleidyddol felly a phriodas fanteisiol i Lywelyn. Bydd y plant Llywelyn a Siwan yn ddisgynyddion i Harri'r Ail Elinor o Aquitaine, Ieill Anjou, Gwilym y Concwerwr, Alfred Fawr a Malcolm Cymorth Brenin yr yr Alban ac felly yn aelodau o Rwydwaith Brenhinol Ewrop. Rhaid tipyn o gyfle felly i Lywelyn. Nawr, um, ychydig o am gefndir Siwan ym 1210 ymoshododd y brenin John ar Wynedd y flwyddyn yy ddilynol plediodd ei ferch Siwan achos Llywelyn ger bron ei thad ac mae 'na gyfeirio at hyn yn y ddrama wrth gwrs. Yn yr un flwyddyn rhybuddiodd ei thad o gynllun ei farwniaid i'w herwgipio pan oedd yn paratoi ail ymgyrch yn erbyn yy Gwynedd. Yn 1228 trefnodd gadoediad rhwng Llywelyn a'i brawd y Brenin Harri'r Trydydd a, ac yn y ddrama wrth gwrs uh, mae amlygrwydd Siwan uh, yn y berthynas uh, rhwng Cymru a, a Lloegr fel gwladweinydd uh, yn amlwg iawn. Yy bu farw Siwan 1237 a'i chladdu yn Llanfaes lle sefydlodd Llywelyn yy dir brodyr Llwydion. Nawr yy y gwilym hanesyddol te yy y carwr wel cipiodd Llywelyn y barwn Normanaidd Gwilym Brewis mewn ymgyrch yn erbyn Hubert de Burgh sef prif ustus Lloegr ar ôl iddo fygwth Ceri. Ni charcharwyd ef, cadwyd ef yn y llys yng ngofal y tywysog ei hun, rhyddhawyd ef am brydwerth, 2,000 o bunnoedd ym 1229. Trefwyd priodas rhwng Dafydd, sef mab Gwilym a Siwan a'r gŵr, perthynas Siwan a Gwilym a dienyddiad israddol un o arglwyddi pwysicaf y Mers. Nawr un cymeriad arall dyw e ddim yn ymddangos yn y, y ddrama ond yym byddwn ni yn dweud wel Dafydd yr etifedd reit sefydlu teyrnas Dafydd yw'r hyn sy'n dod a Llywelyn a Siwan yn ôl at ei gilydd yn act tri a fyddwn a byddwn i'n dweud mai dyma yw uwch amcan Siwan reit yy y dramodydd yy neu'r cyfarwyddwr yy Constantin yy Stanislavski yn sôn am uwch amcan cymeriade super objective wel dyma yw uwch amcan Siwan dyma sy'n rheoli yy pob dim y mae'n i i i i wneud mae am weld Dafydd yn etifeddu teyrnas ei dad. Yym. Dewiswyd Dafydd yn etifedd i Lewinin er bod Griffith, mab Tangwystl, yn hŷn nag ef. Ym 1220 trefnwyd bod rhaglawiaid Lloegr yn cydnabod Dafydd yn etifedd. Dwy flynedd yn ddiweddarach sicrhawyd cydnabyddiaeth y Pab ac ym 1226 sicrhawyd cydnabyddiaeth yr Arglwyddi Cymreig. Yn 1229 trefnwyd bod Dafydd yn talu gwrogaeth i frenin Lloeger. Trefnwyd bod pedair chwaer Dafydd yn priodi Arglwyddi'r Mers am resyme gwleidyddol heb Gymro yn eu plith hynny yw Dafydd a gwneud popeth dros Dafydd uh, sy'n rheoli uh, pob dim mywyd uh, Siwan. Dyna'r uwch amcan. Yym 1240 bu farw Llywelyn ond roedd Harri'r trydydd yn anfodlon gweld Dafydd yn etifeddu yy safle ei dad ac felly ni chafwyd tywysog grymus eto yng Nghymru tan ddyddie Llywelyn yr ail, Llywelyn ein lliw olaf, sef un o feibion Gruffydd, hanner brawd Dafydd. Nawr, ogiad y, y ddrama, yn y llyfr yy Brut y Tywysogion nawr dyma yy gofnodion y tywysogion yn yr oesoedd canol. Yn y llyfr hwn yy ma' Saunders Lewis yn darllen gêm reit dyma hanes tywys- neb y daeth Henry a chadernid Lloeger gydag ef i Gymru ac ar faethid yr ostwng Llywelyn a holl dywysogion Cymru ac yn lle a elwir Ceri y pebyllodd ac wrth i arall i'r coed yr ymgynullodd y Cymry ynghyd a'u tywysog Llywelyn ab Iorwerth ac yna cyrchu ei gelynion ac ymladd a hwynt yn ddirfyng a gwneuthur dirfawr eirfa arnynt ac yna y delid gwên brewis ifanc yn frachedig ac y carcharwyd. Y flwyddyn honno y croged gwilym brewis ianc gan Lywelyn ab Iorwerth wedi ei ddala yn ystafell y tywysog gyda merch uh, Ieuan Frenin, gwraig y tywysog. Co'i anrhydedd hi a'r adeiladodd Llywelyn ab Iorwerth yno uh, fanachlog. Nawr, um, dyna'r cefndir hanesyddol y mae Saunders Lewis yn ymateb iddo yn greadigol yy ac yn creu yy o o'r deunyddiau crai yma felly yy ddrama yy am sŵn y togys a uh, i gŵr um, Llywelyn. Nawr, ar y dechrau fe nes i uh, ddyfynnu yr hanesydd Eddie Carr yy drama am bobol ydyw yn hytrach na drama am hanes Gwynedd yn y drydedd ganrif ar ddeg ond mae gwybod am y cefndir hanesyddol yn hanfodol i'n dealltwriaeth o'r ddrama. Yym ydy i radde reit ond bydden i yn dweud mae camp Saunders Lewis yw iddo droi'r hanes yn ddrama seicolegol fawr am rym serch a'r awydd i fodoli. Ac er bod yr hanes yn bwysig yym camp Saunders Lewis yw iddo lwyddo i wau'r cefndir i'r chware. Hynny yw mae'n ail ysgrifennu'r hyn i ni newydd ei ddarllen, y cofnod hwnnw o'r Brit, y cofnod hanesyddol, a mae'n gwneud hynny o safbwynt chwant y cymeriadau. Hynny yw mae'n holi pam pam bod y pethe hyn yy wedi digwydd pam y y y cafodd Gwilym Brewis yy ei grogi ac felly nid sgwennu hanes ma' Saunders Lewis ond sgwennu yy rhywbeth creadigol iawn a ac wrth gwrs yy mae'n dod â'r ffeithiau hanesyddol hyn yn fyw i ni mae'n creu cymeriad yy ac felly er bod y y ddrama yn un hanesyddol yym mae'r hanes yy hwnnw yym yn y cefndir a a'r cymeriad Siwan i pherthynas hi a'i gŵr dyna sy' yn y blaendir oce drama nid am hanes Cymru yw hon ond drama am berthynas gŵr a gwraig yy sydd ddim yn deall ei gilydd, sydd ddim yn nabod ei gilydd. Um, a dyna yw camp Saunders Lewis, troi'r ffeithiau hanesyddol yn gymeriad seicolegol gwych. Iawn, diolch.